Ye wò hã nèɖu akpaya me dɔa? Ye ame aɖe ve ŋunye ku ɖeka da ɖe edzia? Mieva ɖui. Mieva ɖui egbɔ wova le nye mokpɔ me be mivayi ɖo liŋua vɛ na amea. Miegbe. Eh, nu ta kɔ. Tu. Eish. Ei. Ei.

Amenyo. Amenyo. Dada. Vamadɔ. Dada me ŋgɔ ma ma fo ɖevia go. Nyateƒea. Madɔ ne be ye ŋu wɔn ya me ƒo ŋgbɔ. Nyateƒe. Dada me fle ke iko la wɔn tɔ me me yi go. Jamre jamre jamre na dɔ. Nyateƒea. Yo mesi. Papa li. Dada.

Tamar ƒle kpalã yi ya te ŋsi. Ee, ɖo ne be medo gbe nɛ hɛ. Ta ne me kpɔe yi via ɖe ko ma va kpɔe ɖe asia. Yo. Dada me ma va. Yo, na va kaba lo. Yo me so. Ame nyoa, ewa ame nyoa. Enyi edɔ wona be me yi ge o ɖe. Wo ya zikpi, nu yi ke wɔ ge me le kplɔ fi ne nya nya ge, enya ge. Wo ya be gati. Dada me na ke wɔ go. Nya teƒea. Yo.

Ƒã hafi ame ɖeka nava ƒle nu. Ƒã hafi ame ɖeka nava dze fu lɔ. Ta nenema koe fia kura ɖo nye le sese ŋgbɔ. O enya gbogbo na be fia aka ɖe me wo la be gbɔnye ya ɖe eƒu le keke na ke kura me ƒu nenema. Enya vi kura o lo. Eɖo kura me nɔ na fi ma kura nye me dze na nu. Ne me dro na no. Eh? Hmm. Afternoon. Fafali. Efɔ ne ma. Ebi apere na da. Eh, mama be ma pere. Kpala yi tensi. Oh, Fafali. Egba kpala yi me la si nyolo. Samo ko eli.

Adu agbe ma, adu agbe ma. Adu agbe ma. Ese ama tsi fún wa na dia. Tsi fún na di ba yi. Ó bẹ yíyọ sẹ hã, mi da si ma adu agbe. Ne dawo dɔn ye ela sugbɔn.

Ne woƒle nu enuɔ menyo ɖo ko woɖo li mi. Woayi na vɛ gblɔ ne be nye dɔ ame nyo kple wo tia ne miayo ŋkɔ nye ne ko me megbegbe ge woɖo li ge. Ne megbe na hã ɖe egbae ɖe ate agbe. Oh. Dada woaɖu ko la dada. Ame nyo nye me wònya ya mese mo lo. Nane nye kɔ ne dawo. Dawo meɖu na nane o. Ne vɛ pli vɛ ne o be meɖu goa. Eyi na vɛ ɖo li ŋua ne ba leke.

Ago da me meli o. Xɔ meli kpɔ. Wo zɔe. Yo le ke la fama. Eh. Wo le ji. Yo. Oh, me tro vi nyu ro da gbɔ wo de wo me va. E tro vi ro da gbɔ. Eh, me ba no va do li e no be na. Wo va do li ka ve. Ndo nu ya me do. Sao mo eh pala me do wo ko sal mo ve na. Ye me tro ro da be no va do li ve na. Aa o e fafa lia eva be ewo ne be no ple kpala yi ve na yi voa e samɔ yi ye no asinye koa me jijo efo ame nyo ha eva de ba me nyo va fia ee ha nya me kɔna a fafa li de ka me dɔlo nye me dɔ ame nyo lo kake afi fafa li na gbɔ o kpla ame nyo gbɔ va ƒa me Ye metrɔ eme va ɖo ɖa be ne wova yi ɖe li ŋdo nua vɛ nam. Ta ye wova ye ame nyo va gblɔe nam be o Samuel ye ne dɔ efafa lia? Ye ame be yo ke ma dzra Samuel ne ta Samuel ɖeka seven cedi se ta me dzre ega kɔ ɖeka kɔkɔ de dzi nɔ be ɖe nye me ga kpɔ o kpɔ ta no koe nɔ no gblɔe nɔ be ɖe enye me be me do gbe nɔ ye me ga kɔ ga gbagba tri cedi kɔ kpe ɖe ŋtsi ɖɔ ye wo me va wo dzo le gbɔ nye le afiya.

Atadui, egbe be mote ŋu trɔ va afi, mova afi ya o loo. Ɖe ame meli o. Akpe dzi ame ɖo dzo dzia, aka vɔ megaku bubu kɔ ɖe ete. Ye hã etsia no vɔ wòva wum ye medze wo yome fia. Anya kae ya? Mova o. Ke fike ɖevi yewo to. Hum. Amenyo. Kele kele mi o gepia. Nye menyo holo. Nye men akpe de ke ma da ma duo. Ye nye ya de vi yo ga dodom na ma la. Menya pe menya papa li me tinu mo go. Amenyo. Ye do su ma na papa li. Na menyo amenyo chichi ya na no agbe ya ono de nchi ode. Ke vide ka ya. Ma pe di. Ege na la. Afui ke de de via le nam de. Efu yi ke ɖem wòle nam ɖe. Hum, nyemenye le ka tututu me ɖevi awɔ ge. Eza hã do vɔ vɔe. Hɛ, eza do vɔ. Yo mesi, ayo menya va gbɔwò kɔ. Gba akpe no be nènam Salomo. Oh, ee, ta ɖe. Manɔ aƒea me. Eza ya do vɔ. Wogbɔgbɔ ge va aƒea me, egba nye klɔ mí godo ge. Akpe. Eɖe fu wo. Hẽ? Meli kpɔ vevie ahafu ɖe nɛ lo. Hẽ? Vevietɔ ame nyui atsi vɔ hã fiafi yiƒe agbe kura gasese Mawu. Hẽ? Nyɔa mete via tɔgbi nyi vɔ o. Ka mia me va ku nɔvinyea kɔte. Nɔnɔme geɖe nye ɖeka nye menyi ma wɔ kpoo kɔ afɔ. Ye me ga kple ha de me.

Fafali, enye biege mele wò fia nàto nyateƒe nam. Egbea mieyi va yi ƒle nua le daamemelio gbɔ ɖee miegbɔna, nu kae dzɔ? Nye ŋutɔ mede daamemelio gbɔ agblɔ nya sia nya na, nu kae dzɔ? Dada, ke míyi va ƒle enua le daamemelio gbɔ ɖe, ya wòkɔ ɖeka kɔ de dzi nɔ wo, ya mízɔ gbɔna. Míɖo mɔ dzi ya xɔame nu be ɖe míkɔ akpa ɖeka le nukɔ ɖu.

Mieva ɖui egbɔ va le nye mokpɔ me be mi va yi ɖo li nua vɛ na ma miegbe. Ekpɔ gbea ke dzi fo wo lea. Ekpɔ ma edze wo gbegble gɔme e ne me dɔ wo me ga dɔ wo azɔ wa ne wo kplɔ wo ɖo ne ne wo be yewo ne wo na na me ga lɔ ɖe dzi o esi ye da va gblɔe nam ese nya e ewo ɖevie ne nye agbe me wo gɔme dze me wo le kple wo fia ewo gblem. Menyo. Mègakpɔ eƒe agbe me nàbe yeanɔ o. Esie. Negagblɔ nya mawo na wò tɔ, azɔ mègaɖu ŋɔ o, nàva gblɔe nam. Esie. Esie. Ne ɖe mègatse to nyateƒe na amewo fia ɖe, le yi mewɔ ge ɖe hẽ, wò ŋutɔ ànya. Ànya. Agbee ko dzi wònye, wòye ame nyo le ɖe, eyina godo ge. Yi ɖeka ne nɔ fi susu mawo ɖem, ne vɛ do goe kɔ ɖe, anya nya ge, ma nɔ ƒea me gba na me nyɔa na gbɔ. Agbo na nye tugɛ gba le aƒea me. Tso, tso, tso. Mè ga wɛ azɔn olo.

ame meli o mebe ɖe leke ame nyo kple nua ƒe nya ɖe leke wòkɔ va yie hmm. hmm. hafi magblɔ ame nyo kple nua ƒe nya ma nɔ ɖe gbɔ dziɖi gbɔ ok nɔviwo nu yi ke mi dzi tso mia gbɔ ko nye be ɖe mi subscribe na míaƒe channel aɖanu tv ne miakpɔ muvi yeye yiwo ke da mi le ɖe fu ma Bena míaƒe ʋe, e, dukɔa nayi go. Ehɛɛ, eɖo ŋku nu dzi nam. Menye woa subscribe ɖeɖe ko o, egbɔmea, mi mɛ, mi mɛ, mi mɛ ne woayi edu, edu, eduwo mɛ na ame sia ame ne wòakpɔ. Akpe na mi kaka.